Ozal biziň e, hazynamyz döredildi. O barada halka e, maglumat beripdik wagtynda. Soň hazyna e, kim näme, näçe, haçan ugratdy bu zatlar hem hasapda dur. Indi şo hazyna we maliýe komiteti gapdalyna maliýe komitetini goşup, indi ikisini birikdirip, indi şu günki gün hazyna we maliýe komiteti açyldy. Milli halas ediş komiteti içersinde döredilen we gurujy bloklardan biri bolan täze Türkmenistanyň Hazyna we maliýe komtietiniň resmi web sahypasy umumy halka açyldy. Iki müň ýigrimi birinji ýyldan bäri gurama görnüşinde işläp gelýän edara çylşyrymly ýurt bähbitli işleri amala aşyrmagy göz öňünde tutýandygyny mälim edýär. Hazyna we Maliýe komiteti şu düşünjeleri özünde jemleýär. Hazynanyň ýeke-täk we şübhesiz eýesi halkdyr. Hazyna mülküň we türkmeniň gelejeginiň kepilidir. Şunluk bilen, adalat mülküň sütünidir. Hazyna mülküň goragydyr. Nesil hazynanyň güýjüdir. Döwlet hazynanyň tassyklaýjysydyr. Topragyň ýeke-täk eýesi Türkmenistanyň halkydyr.
Toprak, hazynaňky diýdik, hazyna-da halkyňky diýdik. Indi Türkmenistanda ummasyz toprak bardyr. Dört ýüz kyrk sekiz müň kwadrat kilometr diýilýär-dä.
Hazyna we Maliýe Komitetiniň täze Türkmenistanda maksat edinýän borçlaryny hem şular ýaly edip görkezýär. Obýektleri, emläkleri we kärhanalary ykdysady dolanşyga girizmek, tök, gysyr obýektleri ykdysady dolanşyga girizmek üçin önümçilik profillerini dürli formalarda şahsy eýeçilige geçirmek we diwersifikasiýa etmäge rugsat bermek, diýdimzorluk, korrupsiýa we garyndaşparazlyk esasynda üstüne çökülen döwlet emläklerini yzyna, ýagny hazyna gaýtaryp almak we şahsylaşdyrmak üçin täzeden tendere çykarmak. Diýdimzorluk, korrupsiýa we kanunsyzlyk esasynda elleriňden alnan şahsy emläkleri, kärhanalary, yzyna ýagny eýelerine gaýtaryp bermek ýa-da gaýtaryp bermek mümkin däl ýagdaýynda öwezini dolmak, türkmen milli manadynyň howpsuzlygyny üpjün etmek we ynamyny täzeden dikeltmek, Türkmenistan Jumhurýetiniň pul, kredit we maliýe sistemasyny täzeden dikeltmek, hazyna ýuridik şahslaryň emläklerini satyn almagy we satmagy baradaky borçlary durmuşa geçirmegi maksat edinýär.
Hazyna ähli Türkmenistanyň topragynyň ýerasty, ýerüsti baýlyklarynyň eýesidir. Hazyna şoň eýesi bolansoň, hazyna-da siziňkidir. Ýagny şu aýdylanlary hemmäniň düşünip biljegi dilde aýtmaly bolsa, onda şulary dile getirip bileris. Ýurtda Türkmenistanyň bähbidini gorap biljek hiç bir gurama ýa-da gurluş bolmandygy üçin, Türkmenistanyň halkynyň baýlyklaryny guramaçylykly terror topary talap rus raşistik imperiýasyna peşgeş edip gelýär. Bu hukuk daşy guramalaryň işini düzgün taýdan togtatmak we halkyň baýlyklaryny goramak üçin Hazyna we maliýe komtetiniň öz işine başlamaly boldy diýildigi bolýar. Mundan başga-da, Hazyna we maliýe komiteti täze Türkmenistanyň gurulmasyna we geçiş döwründe ähmiýetli orun eýelemekçi. Bu geçiş döwründe ýurt bähbitli işe halkyň hem öz goşantlaryny goşup bilmekleri üçin gerekli mümkinçilikler döredilipdir.